Hei whakatepe ake i te hekenga o te taumata ohiti ki te toru mō te toenga o te motu, neke atu i te rima mano ngā waka i whakarere i ō rātou kāinga i Tāmaki Makaurau, ko ētahi i haere whakateraki ki Te Tai Tokerau, ko ētahi i haere whakaterāwhiti ki Parehauraki. Heoi anō i matapaetia tērā e ngā uri o Manaia, ka whakatū ai tētahi aukati e 24 hāora te roa, ahakoa te āwhā kia kore ai tō rātou rohe e urutomokia e te rāwaho.
Ko te ingoa, ko Tāwharautia te iwi. Ahako te māmā o te ingoa, he kaupapa nui tāna. Ko te kaupapa o te rōpū, He tiaki, he manaaki tonu i te iwi kia noho haumaru ai te katoa i tēnei wā. E noho nei tātou ki te noho mohoao, ki te rāhui, puta noa i te motu. Nā reira, he mea nui kia ū tonu te rōpū nei ki a mātou nei whakarite, arā, te aukati i te rori nei kia kore ai tēnei mate E kuhu mai ai ki tēnei ripa tauārai.
I'm here tonight to tautoko our whānau, our village, our iwi. Oh, I just saw that the Met, Met Service had um, issued a heavy, heavy rain warning.

Tuatahi ki a mātou nei kaimahi, kua whakaritea ētahi kaimahi. Tūrua, ka tere tuku atu ki te pikinga pirihimana, kia whaiwhai atu rātou i ēnei waka e haere ana i te rori. Mārama te kite atu e ua ana, heke mai ana te ua, e pupuhi mai ana te hau, nā reira me ātiti e ki tātou i a tātou anō i tēnei wā. Ka pai, ka pai. I mōhio pai mātou mēnei konei mātou, E noho haumaru anu tō mātene kāinga, tō mātene rohe. Ahua waru haora a mātou i konei, e toru o mātene rōpū. Kari te tino raru mātou, he tino pai, nō te mea e hoa he whanaunga. I te wā kua mutu au, ka hau mai, ka hau mai e te atu whanaunga, tena pea toko rima, toko ono rātou, tīmata rātou ki te poupoutanga o te pō.

and the warm.
Ai, kei konei mātou, um, i te ao, i te pō. Ngā haora katoa o te rangi, o te pō hoki, kei konei. Koinei tā mātou ki te iwi e hiha ana, kei konei mātou. Kawe ohorere, ko tukuna te kōrō ki te katoa.

e mātou, e te rōpū tāwharautia te iwi, tētahi reta ki ngā pirihimana o te rohe, ki te kaunihera o te rohe nei, ā, ki ngā iwi hoki o te, o te kāinga nei, ā, kia tautoko mai i te kaupapa. Engari anō, nā pirihimana, kua tohu mai ki a mātou, kāre e tautokona te kaupapa, ā, e te kaunihera, ā, ehara i te mea ohorere, e tērā whakahoki, Engari ko tā mātou ki a rātou, kia kaha tonu koutou i te mea kei te āwhina hoki mātou i ā rātou nei mahi mō te tiaki i te iwi.
I'm doing this because I'm afraid for my whānau that if Covid gets in here, we are a Māori village, so potentially we could be very prone to getting the Covid 19, it could be rampant through our village and I just don't want that for us. I te ronga atu a ako hoki anō ki te noho mohoao, i tere te whakatū mai i tēnei kaupapa.
Kāti hae te iwi kua pae te waka ki uta i tēnei pō, engari mō te whānuitanga ake o ngā kaupapa aukaha, tēnā toro atu ki te taupānga whare kōrero, ki ngā pae paoho pori rānei aukaha. Hei kupu whakamutunga, ngā whakamānawa ki a koutou ki ngā pāpā huri i te motu,